Дуслар, ышанасызмы юкмы, әле кайчан гына экраннар артында мин шушы йолдызны карап үстем. Ә инде менә бүген без турыдан туры аның белән сөйләшеп утырачакбыз. Сүз җырчы Лилия Гымадинова турында булачак. Лилия, исәнмесез? Исәнмесез. Хәйләрегез ничек? Без бик шат сезне шушы студияда күрергә. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Зур рәхмәт чакыруыгызга. Бик әйбәт, яхшы хәлләр. Ә, яхшы. Менә әүвәл сорап китәсем килә инде сездән. Иҗатыгызда нинди үзгәрешләр бар? Ә, иҗат инде ул минем белән 10 елдан артык. Шул эстрада дигәндә һаман шунда кайныбыз. Үзгәрешләргә килгәндә яңа җырлар. Менә алаберса яңа җыр эшләү өстендә эш бара һәм инде аңа клип төшерергә планлаштырам. Яңалыклардан шул. Стильдәге үзгәрешләргә карасак, мин инде үземә шундый бер яңалык кертергә булдым, татар халык җырын яздырырга планлаштырам. Бу инде минем беренче тапкыр э, шулай аранжировкалар белән э, эшләгән татар халык җыры булачак кала берсе. Яхшы, менә болай булган очракта, алдагы тормышта сез менә җырчы буларак онытылудан курыкмыйсызмы? Курыкмыйм, чөнки мин үз-үземә продюсер дигәндәй, күбегез беләдер инде, аңлый эстрадада үстенлектә торыр өчен бик күп чыгымнар кирәк һәм инде шуның өстендә эш бара күбрәк кенә җырлар яздырырга күбрәк кенә клиплар аларны ротацияләргә бу чыннан да бик зур чыгымнар таләп итә һәм инде бары тик эшләргә кирәк шуның өстендә былай теге курыкмыйм Менә ничек дип уйлыйсыз? Яшь артист өчен бүгенге көндә менә эстрадага кереп китер өчен акча булуы мөһимрәкме яисә талантмы? Үзегез дә менә чыгымнары зур дидегез бит инде. Әлбәттә, талантлы э, кешеләр бик күп. Ләкин дә талантка карап тагын акчагыз булса, Алай җайлырак, кулайрак эстрадада күренү, чөнки һәр нәрсә акчага теркәлгән, бу секрет түгел. Кызганычка каршы, безнең ротацияләр бушка түгел, телевидениедагы клиплар төшерү бушка түгел, җырлар яздыру бушка түгел, аранжировкалар бушка түгел, композиторлар җырларны бушка эшләми. Шуңа күрә бөтенесе дә бизнеска теркәлгән. Әлбәттә инде яшь артистларга бүгенге көндә эстрадага чыгу бик авыр. Чөнки бөтен нәрсә акча таләп итә. Әгәр дә син сыйфатлы продукт тәкъдим итәсең килсә, бу бит инде шуннан күренә артист

беренче адымнарны ясарга булышты. Э, ул ярдәм итмәсә, әлбәттә, клиплар да булмас иде, ротацияләр дә булмас иде. Э, мин инде 2020-13 елда, 2013 елда беренче тапкыр чыктым эстрадага, э, җырлар яздырып, клиплар төшереп, аларны ротацияләргә җибәреп, һәм инде ротацияләр күбәйгән саен сине төрле проектларга чакыралар. Монда инде хит парадларда катнашасың хит парадлардан катнашканда анда җиңү ясасаң сине премияләргә чакыралар һәм инде бу теге бер бер артлы связано да теге шуңа күрә инде финанс яктан булмаса бу булмас иде Әлбәттә. Яхшы. Менә медиа кешесе буларак, сез социаль челтәрләрдә дә еш алып барасыз. Менә без карап барабыз, салага шикер. Сез менә йолдызлык чире белән авырдыгызмы заманында? Минем бер кайчан да йолдызлык чирем булмады, чөнки һәрбер минем җиңүем бу зур көч куелган җиңүләр былай теге яхшы гына тиз генә җайлы гына чыккан нәрсәләр юк иде минем һәрбер җиңү һәрбер премия ул зур көч һәм зур эш эшләгән җиңүләр һәм инде монда йолдызлык чире белән чирләү вакытта юк шулай дип, дип өметләнәм инде әгәр дә ә, комментарийларда язсалар берәр нәрсә күрсәләр минем язсыннар миңа үземә кызык мин үземчә теге йолдыз чире белән чирләгән булмады дип уйлыйм беркайчан да ә менә үзегез менә күз тиюдән курыкмыйсызмы ул менә шәхси тормышыгызны һаман чагылдырып анда ни күп кенә ич инде ни бар анда кешеләр теге сокланып караучылар да бар ну мин социаль челтәрләрдә күбрәк үземнең иҗатымны чыгарам гаиләмне алай теге шәхсән тормышымны бик еш чыгармыйм анысы бар элек күбрәк чыгарганым бар иде хәзер инде әз генә яптым бу э, якны күбрәк иҗатымны үземнең эшемне э, күрсәтәм социаль челтәрләрдә тормыш иптәшемне әзерәк күрсәтәм балаларымны әзерәк күрсәтәм бу теге күз тиюдән түгел э, бәлки бөтенесен дә күрсәтмәскә дип уйлыйм инде мин шундый фикердә Хәм инде менә карап киткән ием инде кызыксындым үзем дә сез йолдызнамә буенча арыслан икән һәм инде арысланның шундый бер үзенчәлеге бар ул үзен менә лидер итеп күрсәтергә ярата сез менә үзегез шәхсән нинди ул һәм инде лидер булган очракта гаиләдә кем баш ә, дөрестән дә мин ә, Арыслан. Һәм инде лидерлыкны мин бик нык яратам. Кечкенәдән һәр вакытта иң алда булдым. Минем тормыш иптәшем ул да огненный знак, овен. Һәм без икебез дә лидерлар. Һәм инде монда минем теге күбрәк хатын-кыз буларак шулай хәйләкәрлек Bu yana ул лидер дип мин аны тормышта күрсәтәм һәм ул чыннан да безнең гаиләдә лидер. Ләкин минем үземнең теге эшемдә теге үземә карата мин үз-үземә лидер башка җирдә. Гаиләдә инде мин теге шея диләр бит муж голова жена шея дигәйләр шулайрак һәм инде тагы да өстәп китәсем килә озак еллар буе менә мин сезнең белән сокланып яшим инде менә күпме гасырлар еллар узгандыр инде мин әле менә бала идем ул чакта сезнең лилияләр клибын карап үстем мин чынында әле һаман да үзгәрмәгәнсез сере нидә икән аның Тормышны яратамдыр. Рәхмәт инде комплиментлар өчен. Мин тормышны яратам. Тормыш белән канәгать булсаң, бу инде гаилә э, гәүдәңә дә чагыладыр. Әгәр дә обидалар, да, теге үпкәләүләр булмаса, тормыш белән канәгать булсаң, бәхетле булсаң, бу беренче фигурага чагылмый. Безнең бит инде теге полные люди от обиды диләр. Вот обиды, үпкәләүләр алар менә шул тазалыкка китерә диләр. Мин бәхетледер, Аллага шөкер. Ну, әлбәттә, спорт, диета сез булмый. Ә менә косметология чараларына мөрәҗәгать иткәнегез булдымы яки булачакмы әле? Мин гомеремдә бер тапкыр иремне кабарттым. Һәм бер тапкыр күздән. Менә монда морщиналар алып куйдым. Все, бер тапкыр бүтән бер нәрсә эшләгәнем юк. Бу минем әле үземнеке бөтенесе дә. Аллага шөкер, әйе. Һәм сорап китәсе килә тагы да, сезнең приоритетларыгыз нинди ул менә? Гаилә дә бар дисез бит инде, карьера да шул вакытта карьера да кайныйсыз. Ничек сез менә аларны Ни дәрәҗәдә куясыз? Э, әлбәттә, гаилә инде ул беренче урында, чөнки минем ике яраткан улым бар, тормыш иптәшем бар. Аларны э, янәшәдә булу минем өчен приоритет. Шул вакытта ук тагын минем э, эстрададан башка төп эшем бар. Бу күчемсез милек сатып алу, шулай клиентларга булышу риэлтор деп атыйбыз ялгышмасам сез егерменче елдан белән шөгыльләнә башладыгыз әйе әйе биш ел инде шушы сферада кайныйм миңа бу эш бик ошый клиентларым аллага шөкер җитәрлек һәм инде ансы да бик мөһим Тормышымда мин эшемне бик нык яратам. Һәм инде менә иҗат, иҗатымны да бик нык яратам. Алар беләсезме, алар бер-бер артлы менә шулай как клубочек завязанный. Шулай да гаилә инде бу беренче урында. Киләчәктә лаеклы ялда сез менә нәрсә белән шөгыльләнер идегез? Әгәр дә менә алгарак китсәк. Әлбәттә, җырлар. Бу минем гомер буена э, теге садиктан бирле җырлыйм. Э, җырсыз яши алмыйм мин. Мин настоящий меломан. Музыка һәр вакытта минем машинада да, өйдә дә, э, наушникларда, бөтен, бөтен җирдә кайда музыканы кушып була, мин гел музыка тыңлыйм. Әлбәттә, җырлардан баш тартмас идем. Тагын нәрсә эш белән эшләр идем? Мин, минем вообще хыялым пенсияда, алла бирсә, диңгездә үз йортым белән шулай яшәү. Белмим, тормышка ашыр микән, күрербез алла бирсә. Әйе, сез менә юл үтәргә дә күп яратасыз икән. Әйе, әйе. планнар бар икенче җәйгә кая бармакчы буласыз? Ну, мин яратам һәрбер вакыт теге яңа-яңа илләр ачу. Менә инде үземә список төзеп куйдым. акча кирәк акча эшләре кирәк ташканда ташканда иә һәм инде улыгызга хәзер инде ничә ун җиде ун сигез яшьме инде олы улыма ринатка ун җиде яшь тулды менә күптән түгел инде биш ел монда биш ел тегендә дигәндә бәлки киленнәр дә алып кайтыр менә сез әзерме шәхсән әлбәттә әзер ничек тормыш күрсәтер иң мөһиме яратып башы белән Сайласын. Ә менә әби булырга кайчан сез әзер буласыз? Чиктәгә вообще без проблем. Минем өчен проблема алырга димәк сез әзерме? Бүгенге көндә менә социаль челтәрләрдә карасак, әби дигән төшенчә шуны яшь матур хатын-кызлар